Tawacult, d ayen yesɛan azal. D ayen ilan d lebɣi n Sidi Ṛebbi si tazwara. D acu daɣen d ayen yellan d lasibl n uɛdaw n cciṭan. Ayɣer? Axaṭer ayen akkit yebɣa Sidi Ṛebbi, Ayen akkit Sidi Rebbi isres lsas n Daglas, aɛdaw d tinna i d la cible n Daglas. Yekkat amek ara yerreẓ. Ur neẓra d akken, akken i yella le bonheur deg twacult, que la famille, akken daɣen aṭas les malheurs yellan daxel n twaculin. Anda tawacult yezmer ad tili c'est une source anda deg-s ara yili lferḥ ara yili le bonheur akken daɣen i yezmer deg-s anda leḥzen imeṭṭawen daxel-is. D acu Ma yella neẓra d acu-t le concept de la famille, d acu i d lebɣi n Sidi Rebbi deffir wayagi, ad neḥṣu d akken Sidi Rebbi yettbarak tawacult. Il faut pas oublier belli Sidi Rebbi yenna-as i Ibrahim d akken ad barkeɣ tiwaculin n ddunit merra a travers inek. Si tazwara, u daymen lebɣi n Sidi Rebbi i wakken tawacult ad tettubarek. Sidi Rebbi D nettan i d-nniɣ isers lsas n twacult tamezwarut. Jonas, chapitre 2. Nek, le verset 18. Ameɣlal Illu imsel-d seg wakal euh, surti. Ameɣlal Illu yenna ur yelhi ara i Adem ad yili weḥd-s, ad as-d-xedmeɣ tamɛiwent ara yilin d tamtilt-is. Dagi, ay atmaten tiyessetmatin, ad nẓer aṭas n tɣawsiwin. D akken Sidi Ṛebbi yenna ur yelhi ara i Adam ad iqqim weḥd-s. Ad s-d-rnuɣ tamɛiwent ara yilin d tamtilt-is. Alafwa d tamɛiwent n Daglas ad ttemɛawanen deg ddunit, i en plus d tamtilt n Daglas anda ur tt-id-ixliq ara inférieur neɣ tzad fell-as. Ala, ixelq-itt-id ni inférieur ni supérieur, mi xelq-itt-id d taɛdilt n Daglas neɣ d tamtilt n Daglas. Ma nruḥ cwiṭ uḥ ar zdat ad naf d akken yekkes-itt-id d akken yekkes-itt-id deg berḍi n Daglas. ur tt-id-ikkis ara deg uḍar-is i wakken ad tt-iɛfes, ur tt-id-ikkis ara deg uqerruy-is i wakken ad tili tennig uqerruy-is. Ad nwali dagi la Bible telḥaq-d une égalité gar tmeṭṭut akk d urgaz. Et le verset 24 inna-k ɣef wayagi argaz ad yečč ad yeǧǧ baba-s d yemma-s, ad ilseq ɣer tmeṭṭut-is dɣa ad uɣalen d yiwet ljessa. Anda Yettmeslay-d i wakken ad uɣalen d yiwet n lǧessa. Mi ara d-yini dagi ad yeǧǧ baba-s d yemma-s mačči lmeɛna-s d akken ad ten-yabonduni. Mi daɣen-a ilaq yiwen ad iḥṣu d akken à un moment yesɛa daɣen une responsabilité i wakken ad d-isekker une famille. Anda i wakken ad ilaḥaq tagnit i mmi-s neɣ yelli-s i wakken ad iruḥ. ad ibnu tawacult nniḍen. Lmasiḥ mi t-seqsan ifariziyin ɣef ayen yeɛnan tawacult axaṭer irfuṭa ublyi belli tawacult mbaɛd tuɣal terreẓ s wayen mi neqqar le divorce anda inefran acḥal inefran i d-yettilin acḥal inefran yellan à travers l'humanité ur yellin ara d lebɣi n Sidi Rebbi maḍi.

axellaq, imsel, imsel-iten, ḍekker akked nta. Yerna yenna, ɣef wayagi argaz ad yeǧǧ baba-s akk d yemma-s, ad ilseq ɣer tmeṭṭut-is, ad uɣalen ad uɣalen i sin d yiwet n lǧessa. Alors, Lmasiḥ Mi d-yusa, neẓra belli Lmasiḥ daymen yettuɣal Allah Source, yettuɣal ar wayen yellan di tazwara. Anda argaz yenna-yas dakken, nnan-as ilaq ad ibru fi yal ssebba, nnan-as ɛni ur teɣrim ara belli argaz ilaq ad yeǧǧ baba-s d yemma-s wa ad yili d tmeṭṭut-is ad uɣalen d yiwet n ljessa, ad nwali d akken Lmasiḥ ilonkuraj i wakken tawacult ad tili sude, i wakken argaz d tmeṭṭut ad msefhamen, i wakken argaz d tmeṭṭut afus deg ufus, i wakken ad bnun tawacult n daglansen. ur ttunkuraǧu ara ɣer ldiburs. Akken daɣen, ad nwali d akken, deg la Bible, akken d-nniɣ tettmeslay-d ɣef ligalite, daɣen elle est contre la polygamie, anda ur ttunkuraǧu ara i wakken yiwen ad yaɣ plusieurs femmes. Nwali d akken deg lɛehd aqdim, a agdud-nni n Sidi Ṛebbi, aṭas uɣen plusieurs femmes, mais jamais yella d lebɣi n Sidi Ṛebbi. Jamais yella un passage i yeţţenkurajin annect-nni. Suleyman inek yuɣ acḥal n tlawin, mais les conséquences n wannect-nni c'étaient terribles parce que ibeɛden mliḥ ɣef Ṛebbi. Ad nwali d akken tawacult d tikci sɣur Sidi Ṛebbi, anda Sidi Ṛebbi yebɣa arraw-is ad bnun tawacult, axaṭer s twacult kan i yezmer le monde ad iṛuḥ ɣer wayen yelhan. Anda ass-agi, malheureusement, les valeurs de la famille

Akken daɣen d notre côté, yettmeslay urgaz i wakken ad yili d yiwen ntan akk d tmeṭṭut-is. Deg tebrat n Wat Ifasus, Sidi Ṛebbi yenna i urgaz, Ḥemmel tameṭṭut-ik. Yenna i tmeṭṭut, Ḍuɛ argaz-im. Akken i iḥemmel Lmasiḥ tamesgida, akken daɣen argaz i ilaq ad iḥemmel tameṭṭut-is. Ɣef ddemma n wayagi-nni, ma tameṭṭut tḥuss iman-is d akken tettwaḥemmal, ad teḍwaɛ argaz-is otomatikman. Ad nwali d akken la Bible tettlḥaq-aɣ-id aṭas, vraiment, les conseils, amek i nezmer ad neddu deg twacult, amek ara nexdem tawacult ɛla ḥsab lebɣi n Sidi Rebbi. Ad ken-ɛerḍeɣ i wakken ad tnadim kter deg tira iqedsen